Issa l-massimu tal-coke li hija personal use x'inhi għalik, x'tifhem għalik? Wara li t-tim ta' Strada Reali ħareġ il-video ta' Clinton ta' TikTok kif ukoll il-kumment tal-Ministru Jonathan Attard ġejna hawnhekk biex flimkien jiddiskutu.
Grazzi li ġejt. Bdejt ngħidlek li xtaqt li niċċara żewġ aspetti. Waħda x'inkwetajt ħabba l-fatt li naf li inti titkellem ħafna fuq din il-pjaga soċjali. u għax inti ġarrabt. U tu ħabba li ma rridx nwasslu informazzjoni żbaljata lill-pubbliku. Ħa nibda mit-tieni waħda. Din ir-riforma ma tbiddilx l-ammonti f'dak li għandu x'jaqsam ma' użu personali. L-użu personali baqgħu l-istess u bir-riforma se jibqgħu l-istess. Dawn iċ-ċifri huma ċifri indikattivi li diġà jeżistu, sempliċement qed jiġu aġġustati. b'tali mod illi naslu għal żewġ affarijiet, illi jkun hemm aktar vittmi ta' droga, jiġifieri nies dipendenti mill-vizzju tad-droga, li jkunu wettqu reat, ir-reat ħa jibqa' reat. Jiġifieri 100, 200, 300 pillola ecstasy, biex nibqgħu fuq is-sitwazzjoni tal-ecstasy, dak reat ħa jibqa'. Però dak ir-reat meta jitwettaq minn vittma ta' droga, għax ikollu dipendenza fuq id-droga, u dik trid tkun konvinta l-qorti li għandu il-vizzju tad-droga u jekk il-qorti tkun moralment konvinta illi jixtieq jirriabilita ruħu għax ikollok nies illi jirrifjutaw l-għajnuna. Il-qorti tkun sodisfatta jew inkella tkun konvinta li għandha quddiemha persuna li huwa dipendenti mill-vizzju tad-droga fuq numru ta' kriterji. Għandha l-element ta' ġudizzju personali, però fuq kollox hemm fil-liġi stess, jiġifieri f'din il-famuża skeda li qed nirreferu għaliha, tispeċifika u tikklassifika anke l-involviment tal-persuna fir-reat. U l-liġi tagħna toħloq numru ta' kriterji li ġudikant jeżaminahom meta jkollu persuna quddiemu, anke bl-għajnuna mbagħad ta' diversi istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet li jaħdmu fis-settur, li jasal għall-konvinċiment morali tiegħu li dan huwa persuna li dipendenti mid-droga għalhekk wettaq ir-reat, u t-tieni parti li dejjem nenfasizza fuqha, li għandu l-volontà u r-rieda, dak li jkun, li jirriabilita ħajtu mill-ġdid. Jekk dan ma jissodisfax dik il-kundizzjoni, il-bord l-ieħor, il-bord tar-riabilitazzjoni mill-vizzju tad-droga, ħa jagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu u bil-riforma, illum kif inhi s-sistema llum, kull ma jagħmel dal-bord jgħid jirrakkomanda pożittiv jew negattiv. Issa qed ngħidu li jrid ilaħħam id-deċiżjoni tiegħu. Jiġifieri qed nipprovaw mod komplut insaħħu s-sistema. Hemm ovvjament din konsultazzjoni pubblika u nagħtu biex nitkellmu, nisimgħu l-esperjenzi għax jista' jkun sfuġġit inna xi ħaġa ħallina xi ħaġa barra. Jista' jkun hemm xi ħaġa li mhux qed narawha u xi ħadd ieħor jaraha jgħidilna biddilha. Ma nistgħux nagħtu l-impressjoni li llum daw il-liġi minn 300 pillola ecstasy u aċċettabbli li jkollok 500 pillola ecstasy. Xejn affattu, lanqas 300 mhu aċċettabbli, huwa traffikar xorta. Il-massimu ta' użu personali huwa żewġ pilloli ecstasy, biex nibqgħu fuq dan l-istess sustanza. Terġa' u tgħid, hawn Malta, b'żewġ pillola ecstasy, jekk jaqbdek pulizija, mhux jgħidlek iqbad miexi sieħbi su mhux jgħin, xorta jieħu l-passi fil-konfront tiegħek. Issa li jien junkie, għaddejt minnu, le, ex-junkie, illum m'iniex. Ġarrabt, ġarrabt. Ġarrabt. Jiena Ħmistax-il gramma coke ħadthom u għamilt ħames ijiem l-isptar. Jiena meta kont ex-junkie ma kellix biex nixxi tliet mitt, sorry, mitejn gramma coke. U x'kont tagħmel? Immur inbigħ għan-nies. Issa l-massimu tal-coke li hija personal use, x'inhi għalik, x'tifhem għalik? Le le, illum fil-liġi
huwa żewġ grammi. Żewġ grammi.
Dik il-liġi. Jiena qabad b'ħamsa nista' neħel għar-rehabilitation. Jekk taqbad f'ħamsa, il-qorti tista', fid-diskrezzjoni tagħha, mhux se tiddeċiedi inti jew jiena, inti ħa turi li inti sfortunatament dipendenti mill-vizzju tad-droga. U ħa tgħid isma', jekk dal-bniedem ħaqqu jingħata ċans jirrijabilita ruħu, ħa tirreferih quddiem dan il-bord. Dan il-bord ħa jiffollowja l-progress ta' dak l-individwu, jekk dan dik l-individwu jimxi mal-kelma tiegħu u jirnexxielu jibda t-triq it-tajba, hemmhekk M'għandux għalfejn jerġa' jmur lura l-Qorti. Imma jekk ħa jkun fin-negattiv ħa jerġa' jmur lura l-Qorti u mbagħad jiġi trattat daqs kwalunkwe persuna oħra u naħseb dik hija tagħti sens ta' ġustizzja wkoll. Inti kont di ċirkostanza, kont tbigħ biex tiffinanzja. Eżatt, naħdem għan-nies ma kontx. Taħdem għan-nies.
U għalhekk, imma kieku nqbadt, irrispettivament taħdimx għan-nies jew le, kont tiġi stmat ta' traffikant jew ta' vittma ta' droga. Jena li jenti kont vittma ta' droga. Vittma ta' droga. Jena li jenti vittma.
Per eżempju, naħseb f'min jisraq. Jena li vittma ta' droga dawk. Tgħid li xattejt. U l-liġi tipprospetta wkoll imma. Dik l-istess liġi dik ma samu nsejnijiex. Illum il-liġi tik illi dawk li mhumiex reati kontra il-persuna, ġifieri jekk inti qbadt u tajt xebba persuna. Dik mhix kwistjoni ta' dipendenza mid-droga, però kien tisraqt biex tiffinanzja l-vizzju ta' droga, il-qorti għandha l-istess mekkaniżmu, l-istess proċess biex lilek ittik ċans tibni ħajtek. Li għamilna differenti f'din ir-riforma biex nindirizzaw sitwazzjoni fejn jkollok persuna vittma ta' droga li jkun hemm ċirkostanzi, kif nafu, li jkollu aktar minn reat wieħed. u possibilment ikun hemm iktar minn qorti waħda li rreferietu għall-qorti tad-droga. Mela l-bord ta' riabilitazzjoni mill-vizzju tad-droga qiegħed jissorvelja biex ngħidu hekk lil dan l-individwu, l-progress ta' dan l-individwu fil-konfront ta' numru ta' reati li għamilna differenti issa ħabba l-akkumulu tal-esperjenza li kellna fl-aħħar għaxar snin kien illi ħloqna proċedura ta' kif il-bord jikkomunika mal-qrati kollha marbuta mar-reati li għandu dal-persuna għaddejjin bħalissa. Hemm ċans imma għal kulħadd għax jiena naf li l-programmi tant huma żgħar, kwantità ħmistax, ħmistax, Għawdex ħmistax, hawn biżżejjed. Dik dik diskussjoni oħra li nħares 'il quddiem biex niddiskutiha mal-organizzazzjonijiet li jagħmlu tant ġid fis-soċjetà tagħna. Aħna nserrħu moħħ kulħadd li impenjati f'dan is-settur. Naf, naf. Però tkun sfortuna li ninvestu fis-settur fl-istess ħin ikollok il-liġi fuq il-karta, li żżomm lill-ġudikanti tagħna, li jiena naħseb li jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna das-settur, għax das-settur soċjali, illi ma jkunux jistgħu lil dak li jkun ituh l-opportunità. Qed ninvestu fin-nies meta diġà qegħdin fl-agħar. Ma taħsibx li għandna ninvestu f'uliedna li qegħdin bejn 12 u 15 fl-iskejjel? Totalment. U dak l-investiment qed isir? Nies li
Addicts, mhux qed ngħid jien, hawn ħafna addicts bravi. Nemmen li għandkom tinvestu mhux għandna xi nagħmel xejn. Għandkom tinvestu fl-edukazzjoni. Erba' minn nies u erba' addicts sa. Li għaddew. Laqwa baxxaturi issa wkoll. Terapista jista' jagħmel xogħlu. Intkom tistgħu tagħmlu xogħolkom. Ma l-addicts jistgħu jaqsmu l-esperjenza. U kont qed ngħidlek l-ewwel xi bdejna diskussjoni, inkwetajt kemm għal dis-sitwazzjoni li semmejt, imma nkwetajt għax naf inti kemm ġarrabt Ma rridx inwassal messaġġ li qed nagħmel xi ħaġa kontra l-ħidma li qed twettaq inti. Jiena dak li qed nagħmel qed nipprova nikkumplimenta l-messaġġ b'saħħtu li qed tibgħat inti through social media u bl-esperjenzi tiegħek. Jiena dak irrid nikkumplimentah u għalhekk xtaqt niltaqa' miegħek biex nassigurak li qed nimxu fl-istess triq. Irridu nneħħu dal-preġudizzji. Min żbalja, kulħadd hu suġġett għall-iżball. Kulħadd għandu jkollu l-opportunità jerġa' jibni b'ħajtu mill-ġdid. Grazzi.